Filipi khuami sin Paul cakuat bia hmaisa, caṭialtu Paul, cakuat mi Filipi Khrihfabu, caṭial kum AD sawmruk le khat in sawmruk le hnih. Apostle pawl Timote le a dang hna cu langhnak a hmumi zulh in Masedonia ah an kal. Apostle dal hleiruk caang kua caang hra. A hnuah cuka hrawng i khuapi bik a simi Filipi cu an va phan. Apostle dal hleiruk caang hleihnih. Filipi khua i a ummi hna cu Rom mi si ṭung loin Rom mi sinak a ngeimi, Rom cozah a ṭihzah tukmi an si. Filipi ah cun Jew mi tlawmte lawng an um caah thlacam i aa pummi hna he Paul cu khuapi lengah an i pum tawn. Thawngṭha nih cun Lydia le a innchungkhar cu a phanh colh hna. Apostle dal hleiruk, caang hleili, caang hleinga. Salnute chungin Paul nih khuachia a ṭhawl tikah khuami upa hna nih Paul le Silas cu an tuk hna i thongah an thlak hna. Apostle Dal hleiruk, caang hleiruk in caang kul le caang ruk. Kuat khat Thessalonika dal hnih caang hnih. Sihmanhsehlaw Bawipa nih thong an tlak cu thluachuah a pek i thong uk Bawipa le a innchungkhar dihlak nih Khrih an zumh. Apostle dal hleiruk, Caang hleikua in caang sawm li. A thaizing ah nawlngeitu hna nih Paul le Silas cu an chuah hna. Cun Thessalonika ah an va kal. Dal li caang hleiruk. Apostle dal hlei sarih caang khat in caang kua. Sihmanhsehlaw luktu kha zumtu zohkhenhtu ah an tantak. Kum nga hrawng a roh hnu a vawithumnak khual a tlawn lioah Filipi i zumtu hna cu voihnih a tlawng kho hna: apostle, dal kul, caang khat, caang thum. A hnu kum nga hnuah Paul cu Rom ah thong a tla ṭhan. Dal khat caang sarih, caang hleithum, caang hleili, caang hleisarih, dal li, caang kul le caang hnih. Thonginn chungin a um lioah a si a fak ngaimi zumtu hna nih siang ngaiin Paul cu an rak bawmh. Kuat hnih koring, dal riat, caang khat in caang nga. AD sawmruk le khat in sawmruk le hnih hrawngah Paul nih Filipi Khrihfabu sin i lunglawmhnak va chim awkah Epafras Filipi zumtu hna kha a hei thlah. Cun thazaang va pekter le va chimhrinter pah duh ah a hei thlah. Filipi zumtu hna sinah rianṭuannak caan ka ngei hrimhrim ko lai tiah Ruahchannak a ngei: Dalkhat caang hleikua, caang kul le caang nga, dal hnih caang kul le caang li. Cucaah Khrihfa nun an ngeih khawh nakhnga thapeknak caah ca a hei kuat hna. A cakuat chung i hnarcheunak tam, cacaang hna ahcun amah sining kha a langhter, cun Khrih lungput, lungngetnak le lawmhnak zong kha biapi khun in a chim. Dal hnihnak ah Khrih minung ah a runcannak le thangṭhat a sinak khuaruahhar bia kan hmuh. Paul nih amah le amah kha Khrih bantukin khua a ruatmi le Khrih nawl a cawngmi le Khrih sinin thazaang a lami tiah a nunning a langhter. Cucaah zei bantuk caan zongah aa lawm i thonginn chung hmanh ah aa lawm. Cuticun amah nunning zoh in le amah pawl he aa lomi hna Timote le Epaphroditus nunning zoh in an nun nakhnga careltu hna kha a fial hna. Kan duhnak hi Paul duhnak, zeicahtiah ka caah cun nun cu Khrih a si i thih cu hlawknak a si, dalkhat cang kul le cang khat, tiah a timi he aa khah awk a si. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Jesuh Khrih sal Paul le Timote nih Filipi khua i a ummi Khrih Jesuh ah mithiang nan dihlak bishop hna le deacon vialte hna kan in biakchawnh hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih sinin vel le daihnak cu nan cungah um ko seh. Nanmah kan hngalh hna fate, ka Pathian, ka lawmh. Ka thlacamnak kip ah lunglawmhnak he nan caah nawlpiaknak ka tuah zungzal. Zeicahtiah thawngṭha ah ni hmasa bik in nan ka hawikomh zungzal i atu tiang nan chungah rian ṭha a rak thawk cangtu nih cun Jesuh Khrih nih a phanh hlan tiang cu rian cu a tlam a tlinh hrimhrim lai tiah ka zumh. Ka thinlung chungah nan caam bantukin nan dihlak kan ruah hna hi ka caah thil dik a si. Zeicahtiah cikcin he ka um ah siseh, Thawngṭha ka kilvennak ah le ka fehternak ah nan dihlak tein keimah he Pathian vel aa hrawmṭimi nan si. Jesuh Khrih sinin a rami tlaihchannak he zeitluk in dah nan dihlak kan ngeih hnanak i ka tehte cu Pathian a si. Cun thla ka cammi cu nan i dawtnak hi hngalhnak le thleidannak vialte he a ṭhen chin khawh nakhnga caah a si. Cuticun thil ṭha bik kha nan hngalh lai i Khrih nih a phanh hlantiang soisel awk um loin nan um lai. Pathian sunparnak le thangṭhatnak caah Jesuh Khrih thawngin dinfelnak theitlai in nan khat lai. Harnak lakah Paul lawmhnak. Sihmanhsehlaw ka u le ka nau hna, ka cungah a cangmi thil hna hi a taktak ahcun thawngṭha karhternak tu ah a cang ti kha hngalhter kan duh hna. Cucaah ka cungah a cangmi thil cu siangpahrang inn cawngtu vialte hna le midang vialte hna caah ka cikcin hi Khrih ruangah a si ti hngalhtertu ah an cang. Cun Bawipa ah unau tam deuh hna cu ka cikcin ruangah an zumhnak a ṭhawng chin. Ṭihnak um loin an biachim ah an ral a ṭha chinchin. Micheu nih Khrih cu nahchuahnak le alnialnak duh ah an phuan i micheu nih cun duhnak ṭha he an phuan ve. Mi hmasa hna nih cun lungthin tak te si loin Ka cikcin he nganfahnak chapchuan awkah mah zawn ruahnak chungin Khrih kong kha an phuan. Sihmanhsehlaw mi hmanung hna nih cun thawngṭha kilvennak rian khinh ka si hngalh buin dawtnak he an phuan. Cuti a si kun ahcun zeitin? Lungtak loin a si zongah, i biataknak in a si zongah Khrih kong phuan a si paohpaoh ahcun kaa lawm ko. A si, cun kaa lawm ko lai. Zeicahtiah nan thlacamnak le Jesuh Khrih Thlarau ṭanpinak thawngin cucu ka khamhnak caah a cang lai ti kha ka hngalh. Ka rak i tinhmi le ka rak i ruahchanmi zeithil hmanh ah ningzak in ka um lai lo. Sihmanhsehlaw a zungzal in ralṭhatnak vialte he atu hrimhrim zong ah ka nun ah siseh, ka thih ah siseh, ka pum hrimhrim in Khrih cu liannganter a si lai. Zeicahtiah ka caah cun nun cu Khrih a si i Thi cu hlawknak a si, sihmanhsehlaw taksa in ka nun rih ko ahcun ka rianṭuannak in theitlai ka ngei kho rih tinak a si. Zeicudik kaa thim deuh hnga ka chim kho lo. Cucaah cu thil pahnih karlak ah cun Fakpi in rial chih in ka um. Khrih he umṭi awk i kal cu ka duh i cucu ka caah a ṭha deuh suaumaumi a si. Sihmanhsehlaw taksa i nunrih cu nanmah caah a herh deuh ngaingaimi a si. Cun cucu ka zumh caah nan zumhnak a ṭhen i nan i lawmh khawh chin nakhnga ka nung ko lai. Nan dihlak kan umpi rih ko hna lai ti kha ka hngalh. Cucaah nan sin i ka rat ṭhan tikah cun ka ca i nan i lawmhnak kha Jesuh Khrih chungah a tam chinchin lai. Nan nun hi Khrih thawngṭha he lawnglawng aa tlakmi si ko seh. Cuticun Ka rat i kaan hmuh hna zongah siseh, ka um lo zongah siseh, thlarau pakhat in fek tein nan dir i lungthin khat in thawngṭha zumhnak caah nan ṭonṭinak kong kha kan theih hna lai. Cun nan ral hna nih zeitilei lam hmanh in nan thin in phanter hna hlah seh, cucu an caah rawhnak langhternak caah a si; sihmanhsehlaw nannih caah cun Khamhnak langhternak caah a si i cucu Pathian sinin a rami a si. Cucaah amah a zumh lawng hi si loin Khrih aiawh ah amah ruang i temhinnak tuar ding zong awnh nan si. Ka chung i nan hmuhmi harnak hi nan ngeih ve i atu zongah ka chung i a um ve ko hi nan theih. Dal hnihnak Khrih bantuk si i zuam u. Cucaah Khrih chungah thanuamnak zeital a um ahcun, dawtnak nih aan hnemh hna ahcun, thlarau in hawikomhnak a um ahcun, i tlaihchannak le zaangfahnak a um ahcun, Lungthin khat tein aa tlukmi dawtnak nan ngeihnak in, lungrual tein nan umnak in, tinhmi i khahnak in kaa lawmhnak cu tlinter ko u. Zeithil hmanh ah mah zawnruahnak in le porhlawtnak in tuah si hlah seh, sihmanhsehlaw toidornak lungthin in aho cio paoh nih midang kha amahnak ṭha deuh ah Ruat in upat ko seh. Aho cio paoh nih amah duhnak lawng zoh loin midang duhnak zong kha zoh chih seh. Khrih Jesuh chung zongah a rak um cangmi hi lungthin put hi nan chungah um ko seh. Pathian muisam kha a rak ngei ko nain Pathian tluk sinak kha i cuh awkah a ruat lo. Sihmanhsehlaw amah le amah kha zeihmanh lo ah aa ser i sal sinak kha aa lak i minung he i loin a rung ṭum. Cun minung sinak kha a ngeih bantukin aa toidor i thih tiang nawl a ngai. Krod cung thihnak kha Cucaah Pathian zong nih sangpi ah a cawisan i min vialte lakah min cungnung bik kha a pek. Cucaah Jesuh min upat in van ah a ummi le vawlei cung le vawlei tang i a ummi vialte nih an khuk an i bil lai i Pa Pathian sunparnak caah Jesuh Khrih cu Bawi a si tiah lei le dang vialte nih an phuan lai. Na khamhnak chung khan rian ṭuan. Cucaah ka dawt le hna, nawl nan ngeih zungzal bantukin Ka um lio lawngah si loin atu ka um lo zongah nawl nan ngeih chin awk a si. Nan khamnak chungin ṭih le phang buin ṭuan ko u, zeicahtiah a ṭhami amah duhnak kha nan duh ve i nan tuah khawh nakhnga nan chung i rian a ṭuantu cu Pathian kha a si. Zeithil paoh hi phunzai loin le alhnialnak um lo tein ṭuan ko u. Cuticun chan hrokhrol le chan sual hna an lak i ceunak bang nan ceunak vawlei ah hin soi awk a um lomi le a thiangmi Palhnak ngei lomi Pathian fale ah nan cang lai. Nunnak bia kha fek tein i tlaih ko u. Cuticun Khrih ni ah kaa lawm lai i ka rak tlutmi le ka rak ṭuanmi a lak an si lo kha a lang lai. Nan zumhnak rian le raithawinak chungah Toihmi misur zu bantukin keimah hi toih ka si ahcun kaa lawm i nan dihlak he kaa lawm lai. Zeicahtiah cu bantuk ṭhiamṭhiam in nannih zong nan i lawm lai i keimah he nan i lawm ve lai. Sihmanhsehlaw nan dirhmun ka hngalh tikah keimah zong thanuam in ka um nakhnga a rauh hlanah Nan sinah Timote thlah awkah Bawipa Jesuh ka bochan. Zeicahtiah keimah bantuk thinlung a ngei i nan dirhmun lungtak tein nan zawn aan ruattu hna ding ahohmanh ka ngei lo, zeicahtiah midang cu an dihlak in Khrih Jesuh lei thil kha si loin Anmah duhnak lawng kha an kawl, sihmanhsehlaw pa le fapa an ṭuanṭi bantukin thawngṭha rian ah kan ṭuanṭinak a ziaza aa langhnak kha nanmah nih nan hngalh ko. Cucaah Ka cungah a cang laimi thil ka hmuh cangka in ka rak thlah colh ko lai tiah kaa ruahchan. Sihmanhsehlaw keimah hrimhrim zong hi a rauh hlanah ka ra lai tiah Bawipa kaa bochan. Cu lawng si loin Rianṭuan hawi le ka ralkap hawi, asinain nannih caah thawngṭha phortu le ka herhnak ah a ka ṭanpitu pakhat a simi ka unau Epafroditas kha nan sin i rak thlah hi a herh ngai ko rua tiah ka ruah. Cun amah zong nih, Nan dihlak in aan ngai tuk cang hna i a zaw ti thawng nan rak theih caah a lungre a thei ngaingai. Zeicahtiah amah cu thi dengmang in a zaw taktak, sihmanhsehlaw Pathian nih a zaangfah, cun amah lawng si loin keimah zong ngaihchiatnak cungin Ngaihchiatnak ka ton nakhnga lo Pathian nih a ka zaangfah. Cucaah nannih nih nan hmuh ṭhan tikah nan i lawmh i ka ngaihchiatnak a zawr deuh nakhnga i ngaih ngai in ka rak thlah. Cucaah amah cu Bawipa ah lawmhnak dihlak he rak cohlang u law cu bantuk mi hna cu rak upat ko hna u, zeicaahtiah Keimah nan ka bawmhnak ah a baumi pekchanh awkah hin a nunnak hmanh zeirel loin Khrih rian caah thihnak a phan dengmang. Dalthumnak Khrih ruangah zeizong vialte pak palawng. A donghnak bik ah ka u le ka nau hna, Bawipa i lawm ko u. Aa khatmi thil nan sin i ṭial ṭhan hi ka caah thaba men a si lo. Sihmanhsehlaw nan caah himnak tu a si. Uico hna kha i ralring hna u. Ṭhatlonak a tuahtu hna kha i ralring ko hna u; cuarpartannak kha i ralring ko hna u. Zeicah tiah kanmah hi pei cuarpartannak a co taktak i Pathian kha thlarau in a biami le Khrih Jesuh ah aa lawmmi le taksa sinak ah zeihmanh bochannak a ngei lomi cu kan si cu. Keimah zong taksa sinak ahhin bochan awk ka hei ngei ve ko hnga. Cun mizeimaw nih taksa sinak ah i bochan awk ka ngei tiah aa ruah ahcun keimah nih tam deuh in ka ngaih. Na riatnak ah cuarpar tanmi Israel hrin. Benjamin phun, Hebru hmanh ah Hebru mi, phungbia lei in Farasi mi ka si, zuamnak le teimaknak lei in Khrihfabu kha ka hrem, phungbia lei dinfelnak in soi awk um lomi ka si; sihmanhsehlaw cu thil hna cu Ka caah zeidah hlawknak a um? Cu vialte thil hna cu Khrih ruangah sungh ah ka rel cang hna. Sihmanhsehlaw thil dang vialte zong kha ka Bawipa Khrih Jesuh hngalhnak ṭha bik ruangah sungh ah ka ruah fawn hna. Amah ruangah cun thil vialte kha sungh ah ka ruah hna i hmunthur men ah ka rel hna. Cucu Khrih kha ka ngei i amah cungah phungbia zulhnak in a rami keimah dinfelnak ngei ti loin Khrih zumhnak thawngin zumhnak ah aa hngat i Pathian sinin a rami dinfelnak he hmuh ka si cang nakhnga caah a si. Cun amah le a thawhṭhannak huham ṭhawnnak kha ka hngalh i a temhinnak kha kaa hrawm i a thih bantukin ka thih ve nakhnga le mithi thawhṭhannak ah thawhter ka si ve nakhnga caah a si, a sunglawimi Pathian aunak. Cucu ka phan cang tiah ka ti lo i ka tlamtling cang ti zong ka ti fawn lo. Sihmanhsehlaw Khrih Jesuh zong nih a ka tlaih hnawhchanmi thil kha ka tlaih khawh ve nakhnga hmailei ah fonh chin kaa zuam. U le nau hna, cu thil cu ka phanh cang tiah keimah le keimah kaa ti hrimhrim lo. Sihmanhsehlaw thil pakhat ka tuahmi cu hnulei thil kha philh in hmailei thil tu hei banh khi a si. Khrih Jesuh in cunglei Pathian kawhnak laksawng co awkah kawltung leiah tlik kaa zuam. Cucaah Kannih thlarau mitling a simi hna nih hi bantuk lungthin hi kan ngeih awk a si. Cu thil pakhatkhat phundang in nan ruah ahcun Pathian nih cu thil cu nan sinah a phuan ko lai. A zeihmanh a si ah kan phanh cangmi ning tein kan zulh tawnmi phungning in le lungthin khat tein kal u sih. U le nau hna, ka nawl hi i cawn ko hna u. Cun zohchunh awkah nan ka ngaih bantukin a kan zohchunmi hna kha i chinchiah hna u. Zeicah tiah an kong ka rak in chimh cang lengmang hna bantuk khan atu zongah ṭah buin kan chimh hna, mi tampi cu an nuncan ah Khrih Kraws ral an si, an donghnak cu rawhralnak a si. An Pathian cu an paw kha a si i an sunparnak cu an ningzahnak kha a si. An lungthin kha vawlei thil ah an chiah. Zeicahtiah kannih rammi kan sinak cu van ah khin a si i cu hmun cun Khamhtu Bawi Jesuh Khrih rat lainak cu i ngaih ngai in kan hngak. A huham thiltikhawhnak ṭhawnnak in zeizong vialte a tangah a chia kho dihtu amah nih cun santlai lomi kan pum hi A sunparnak pum ah a thlen lai. Dallinak, Bawipa ah i lawm ko u. Cucaah ka dawtmi le ka ngeihmi unanau hna, kaa lawmhnak le ka bawi luchin nan si caah ka dawt le hna, Bawipa khan fek tein dir ko u. Yeodia le Sintichi, Bawipa ah lungthin khat tein nan um nakhnga kaan nawl hna. Cun ka rianṭuanpi hawi taktak a simi nangmah zong nih Clement le an min nunnak cauk chungah aa ṭial cangmi a dang vialte hna he thawngṭha ka phuannak ah a rak ka bawmtu Nu hna kha rak bawm hna tiah kaan nawl. Bawipa ahcun i lawm zungzal ko u. Ka chim ṭhan rih ko lai, i lawm ko u. Nan lungnemnak cu mi vialte nih hngal ko hna seh. Bawipa cu a ra deng cang. Zeithil hmanh ah lungrethei in um hlah u, sihmanhsehlaw zeithil paoh ah Lunglawmhnak he thlacamnak le halnak in nan halmi paoh kha Pathian cu hngalhter ko u. Cun hngalhnak vialte a lonh dihtu Pathian daihnak nih nan thinlung le nan ruahnak kha Jesuh Khrih thawngin a kilven lai. A donghnak ah u le nau hna, a dikmi thil, upat awk thil, a dingmi thil, a tluangmi thil, duh a nungmi thil, an chim thiammi thil, ziaza ṭha le thangṭhat tlakmi thil a um ahcun cu thil cu ruat hna u. Ka sinin nan cawn i nan cohlan cangmi le nan theih i keimah ah nan hmuh cangmi thil hna kha i nunpi hna u law daihnak Pathian nih nan sinah aan umpi ko hna lai. Ngeihmi cung i lungtlinnak Sihmanhsehlaw atu i a donghnak ah nan ka zawnruahnak nih a hun ka hrimh ṭhan i Bawipa ah fakpi in kaa lawm ko. Nan ka zawnruah duh ko nain caanṭha nan hmuh khawh lo ca tu ah a rak si. Ka herhbaunak lei in ka chim duhmi cu a si lo. Zeicahtiah zei bantuk dirhmun i ka um zongah lungtling tein nunzia ka thiam cang. Tlawmte ngaih nun cu zei a lawh le Tampi ngeihnun cu zei a lawh kha ka hngalh hna. Khuazei hmun paoh ah le zei thil paoh ah khim tein um le ṭamhal in um siseh, tampi in ngeih le chambau in um siseh ka thiam cang hna. A ka ṭhawntertu Khrih thawngin zei thil paoh ka tuah khawh ko hna. Sihmanhsehlaw Ka harnak nan i hrawm ve caah nan ti ṭha ngaingai. Thawngṭha chim ka rak i thawkka tein Macedonia in ka rak i thawk ah khan pekchanh le cohlannak ah khuazei Khrihfabu hmanh an rak i tel lo i nanmah lawnglawng nan rak si kha nanmah Filipi khuami zong nih pei nan hngalh ko kha. Cucaah Thessalonika khua i ka rak um lioah khan voikhat lawng hmanh si loin ka herhbaumi caah bawmhnak nan rak ka kuat ṭhan kha, cucu laksawng ka kawl kha a si lo. Sihmanhsehlaw nan cazin ah Theitlai a tam chinchin nakhnga ca tu kha ka kawlmi a si. Atu ahcun zeizong vialte ka ngaih dih cang i tam tuk in ka ngaih cang. Epaphroditus nih sinin nan rak ka kuatmi thil vialte kha ka rak hmuh hna i ka tlam a tling cang. Cucu rimhmui pekchanhnak, cohlan tlak raithawinak le Pathian lunglawmhtertu cu a si. Cun ka Pathian nih Khrih Jesuh thawngin nan herhmi vialte kha a sunglawimi a rumnak ning in aan pek hna lai. Cun kan Pathian le Kan pa nih atu le a zungzal tiang sunparnak cu co ko seh. Amen. Khrih Jesuh ah mithiang vialte hna kan biakchawnh hna. Ka sinah a ummi unau hna zong nih an in biakchawnh ve hna. Mithiang vialte hna nih an in biakchawnh hna. Cun Sizar innchungkhar ah a ummi hna nih A hlei in an in biakchawnh hna, Kan Bawipa Jesuh Khrih vel cu nan dihlak cungah um ko seh. Amen.